Kendo akanyo dakika chiegni prang'wen kama endi tok sa apar mano mar midhiambo mm -hmm. en nyakalondo mano mar Victoria wantiere chenro mano mar podho chieng' ka endi right. wadwan watayi mos koa podho kodi chieng' nyako mol kanyo sa ariyo mano mar otieno okay, gi sani endi dhod chunyi koro ng'iyo ni ni mondo mi koro idhi dala mm. e yo mayom mm. kabisa idhi imanye gimoro minyalo timo e, Sani endi gini nitiere jok ma bende osechako dondore koni koda kocha, eh. dondore gi jomatatu, eh. kaang' oloro chako dondore gi jalot, kaang' oloro chako dondore gi jabucha, kaang' eh. oloro ko dondore e ot, dondruok omake. En dondruok mok rum.
Kik ibed jalo.
To gikone ni jok ma dondore gi gidok dala nono.
Ige pile ni ng'ama oduogo nono iye nyaka wang'. Eh. Tige nodwa iye dwa wang' nyaka gi nyathi. ich wang' ting'e nokelo kien nyathi ting'e ni nokori mm. bende konyisi ni nyuole mm. eh, koro gimomiyo iwang' kode mano mari to gima duong' ma bende nyaka wanyisi mm. ineno style mwarwakrego ni mm. nyiso ni mae koro gima wasebedo kwalando ni kinde ka kinde ni najenga ineno style masoego ni sani koro luonga ni engineer nata eh, eh, eh. engineer eh. ngoa nata correct eh? eh, an an engineer an iluonga ni contractor deno Contractor ok engineer duong ne contractor bwana. Engineer duong ne contractor. Bedo ni engineer duong ne contractor. Contractor nyaka bi kuom engineer. Bas mama go mbaka.
Yote tisa.
Nikech seche mabiro kuomi uh -huh. tabiro penji ni to yawa. Construction materials bila mage maber ka koro wadhi gedo godo kaka engineer. Uh mhm. -huh. Nitiere gik moko mathoth minyalo nyisa. Mano ok sida. Uh mhm. -huh.
Gima gima duong en ni penji engineer. Uh mhm. -huh. Ni to uh -huh. anyalo yudo materials kure eh, iwinjo eh. to materials mayudogi mm. bende gin of standards eh. Eh. To na, mane, mane gima nyaka to koro ging'e kinde ka kinde uh -huh. ni materials duto te ka ponono ni dwaro materials mago mag construction uh -huh. machalo kaka mag construction materials yes. ahinya ahinya gik machalo kata mana dhudi mabeyo minyalo ketie odi Inyalo manyo dirisni, inyalo manyo gigo ma bende inyalo losogo cho kinde ka kinde, to bende inyalo manyo gik mathoth gi nengogi kidhi na jenga online. En gino mosebedo ka timre online. Mm -hmm. To gisebedo ka gi target gwenge mopogore opogore alwora mar Nyanza kaendi, Kisumu, obed Siaya, obed Homa Bay, obed Migori. Dhi e Najenga, gin koda ka gi app margi minyalo download. Ber Najenga en ang'o? Mm. Ber Najenga Mm. en ni ogoli opogi e kind achudhe, Ehe. achudhe. Achudhe. Ei, Eh. igedo to ng'ato gedo. Eh. Igedo gi pesa ni ni be mogedo kamoro. Akia ni be kwanya. Eh. Nane o- o- olo. Eh. An Nairobi ka to anyalo oronu pesa mondo tim ang'o? U- Uge- ugedgo. u- Ugedna wall number trio dala kanyo. Eh. Olo be dhi to manyo ng'awa. witine moro witine ni material donjo nus kocha nus kolo nus kocha eh. nus kolo nus najenga golie mage te mane gima duong' ma bende kawuono wadhi penjo uja winjora kamoro amora ma intiere mm. midhiero moro amora misebedo kikadhi e yore mago mag gedo eh? experience misekadhe ibiro share kodwa ka indie 22921 bende wabiro miyi thuolo mar mondo miyang' ne yuanwa tol e eh, nona biri adek adek ochiko ariyo auchiel nono auchiel achiel mondo mi wayang ni to najenga ber mage ma bende osebedo komiyo oganda kinde ka kinde boseomni eh, ngano kiwoni simiti Ni simiti, ngano kar okelni kiwoni ngano. simiti
Anilo ngano odhiambo Dennis wuod Asembo Boche. injinia miseignora mbuch nathaniel alfayo women rep kobura ward Warwaki e chenro mano mar podho chieng' e nyakalondo mar Victoria kaendi jawinjona kinde ka kinde 22921 mane ote machuok minyalo oronwa kaendi mondo mi watudre kodi e midhiambo ma kawuono nindi. En bernwa kendo mornwa makende nodiochieng' ma rito nyaka bedie maber. Kendo kamano ka kod wateri nyaka wang'orom kanyo saa mbili.
Asante sana. Na macho yake.
Mm.